Хәерле көн, хөрмәтле китап сөючеләр! Кама буенда яңа калалар үсеп чыккан җирләр халык телендә Җиде җил үзәне дип аталган. Менә шундый матур шигъри исем алган бу якларда

Хәерле көн, Виталий Васильевич! Хәерле көн, саулармысыз, арулармысыз? Әйе, әйе, без инде үзебезчә булды. Виталий Васильевич, сез күп һөнәрле шәхес. Җырчы, композитор, шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе, продюсер, китаплар авторы һәм тагын бик күп фестивальләр, ансамбльләр оештырган кеше. Гомумән, безнең шәһәрдә сез билгеле кеше. Менә әгәр дә без инде шушы һөнәрләрегезне беләбез, менә сез үзегез бу һөнәрләрнең кайсысын беренче урынга куяр идегез икән?
Гомумән алганда, кешене телемнәргә менә шулай телгәләп аерып булмый. Ул кешенең тумыштан Ходай биргән язмышында барсы да төзелгән, язылган һәм менә без Тормыш барышында әйтәбез әйме, язмышта узмыш юк дип шулай. Әйе. Шуңа күрә мин дә шулай дим, Ходай биргән шушы әйтик, э, язмыш, э, язмышта әлбәттә барса язылган. Кайсы вакытта, кайсы э, нинди рәвештә, ничек күренергә тиеш икән, шунда ук язылган. Нинди генә э, яхшы эшләр эшләсең дә, бераз генә тискәреләре булса да, алар да язмышка язылган. Шуңа күрә мин үземнең тормышымны, әйтик, яшәвешемне беркайчан да аерганым җук. Алар барысы бергә, балачак та, яшьмер, үсмер чак та, әйтик, олыгайган чаклар да, хәзерге рәвештә, әлбәттә, барысы да бергә була. Алар бәйле. Бәйле булалар хәтирәләрдә. Артка борылсаң, шулай бит, әйме? Алга карасаң, киләчәккә өметләр белән, әйме, караган чаклар да була. Шуңа күрә мин шулай яшим инде. Әйе, әйе, шулай, шулай.
Әйе, менә сез шул җитмешенче елларда Чаллы, Камаз, гөрләп үскән вакытта, шундый зур төзелеш булган вакытта Чаллыга киләсез бит инде. Әйе. Менә бу ул вакытта монда килгән яшьләр бөтенесе теге Амбицияле, дип әйтик инде, хәзерге сүз белән әйткәндә, креатив, һавалы, менә сез үзегез дә шулай булгансыздыр, әйе, бу сыйфатлар сезгә дә туры килгәндер. Һәм инде менә бу Чаллыга килү ничектер очраклы булдымы? Ул вакытта бит инде бөтен ил халкы Чаллыга омтылды, ыргылды, монда килделәр, без барыбыз да шулай килгән кешеләр. Менә сезнең ул очраклымы, әллә инде үзегез ничектер максат куепмы Чаллыга килеп чыктыгыз? Бу бит инде без авыл балалары, авылда яшәргә җаратсак та, эшләргә җаратсак та, әлбәттә, кеше яшәү рәвешендә беренче теге җитди мәсьәләләр шишкән уку, Әйтик, мәктәптә уку вакытын алсак, әйме, ул бит инде ниндидер хыяллар белән яши, ниндидер өметләр баглый үзенең киләчәгенә. Шуңа күрә мин дә инде мәктәптә укыганда яхшы уку сәбәпледер дип уйлыйм мин. Әлбәттә, яхшы укыгач, кешедә ниндидер киләчәккә өметләр урнаша, максат куела, әйе. Һәм инде, әлбәттә, 1997 елда инде Урта мәктәпне тәмамлагач, мин, әлбәттә, Чаллы ягына китәргә булдым, чөнки ул вакытта, чынлап та, КАМАЗ гөрли, шаулый иде, әлбәттә, бөтен дөнья, бөтен, бөтен илгә түгел, бөтен дөнья яшьләре шушында анда. Мин дә әле эләктем, американецлар да күрдем, англичаннар да күрдем, башка кешеләр. Шуңа күрә ул вакытта инде. Бәлки шушы яшьләр Казанында әзрәк кайлар кайнап алырга дигән өмет белән дә, аннан соң укырга да шундый өметләр белән. Әлбәттә, авылда бит инде югары уку йортлары юк, шуңа күрә. Инде мин дә әкрен генә Чаллы ягына, әйтик, юл алып, һәм инде, әлбәттә, ну, теге Мин бит инде әти кочагында, әти-әни тәрбиясендә үскән бала булмагач, әни кочагында үскән, әлбәттә. Ну, шуңа күрә мин ничектер уку йортының кичке рәвешен сайладым. Ул менә моннан җырак түгел, Казан төзүчеләр институты. Институты, әйе, филиалы. Әйе, филиалы, әйе, вечерний ул, әйеме, вечерний. Әйе, кичке. Эштә, кичке, кичке институт иде. Һәм инде мин шуңа килеп, шуңа тик кереп, шунда укый башладым. Инде яшьли вакыт булгангадыр инде теге Яшьләр белән дә, кызлар белән дә әзрәк теге чуаласы килгәндер, бәлки. Укуның рәте булмаган инде яшерен батырын әй түгел әйме. Ул төзүчеләр институтын мин тәмамлап тәмамлап чыга алмадым. Беренче курстан соң мин ул үземчә бетердем ул институт. Ай-яй-яй-яй-яй. Тик шулай да инде ул инглиз калдырган, мин Соңыннан аңа, әйтик, кабаттан да керергә теләгем булмады түгел, әмма дә ләкин ул җулдан китмәдем. Ә балачакта инде инженер булу теләге менә булган инде, шуңа күрә монда килгән идем.
Виталий Васильевич, менә Чаллы төзелгәнгә хәзер байтак еллар, 70 нче еллар бит инде, бу вакытта КАМАЗның беренче, икенче чиратыннан машиналар чыга башлады. Менә хәзерге вакытта Чаллы турында, менә аны хәзер ил күләмендә, Татарстан күләмендә шундый яшь шәһәр, чиста шәһәр, бүгенге дөньякүләм таләпләргә туры килә торган шундый шәһәр дип аны әйтеп буламы? Менә бүгенге Чаллының йөзе турында нәрсә әйтер идегез? Ул, гомумән алганда, башка менә теге күп яшьле, әйтик, шәһәрләргә карый, әлбәттә, без яшь шәһәр. Әйе. Шуңа күрә алар күзлегеннән караганда, без чыннан да яшь шәһәр, без әйтик үсә торган шәһәр. Әлбәттә, төзелеш төзегәндә дә аның нидер башка җирләрдә булган җитешмәү җакларын да исәпкә алганнар. Һәм инде бүгенге көндә дә Чаллы шәһәре ул, әйтик, чынлап та ак шәһәр, матур шәһәр. Мианы башка шәһәрләр белән шушы җакын тирә шәһәрләр, үзем барган җирләр, күп җирләрдә җөрергә туры килә. Мин берсе белән дә чагыштырасым килми. Чөнки һәр шәһәрнең үзенең матурлыгы бар. Әмма дә ләкин төзеклек җагыннан, менә шул җулларның соңгы җылларда бигрәк тә, мәктәпләрнең әйме, кабаттан мәктәпләрнең саны арта башлау, Кабаттан балалар бакчаларының, әйтик, саны күбәя баруы, ул, әлбәттә, матур күренеш. Димәк, безнең шәһәрдә, әйме, балалар туа. Димәк, безнең шәһәрдә укучылар арта. Әйе, аның киләчәге бар. Чөнки, әгәр дә бер рәвештә торсаң, аны күпме генә матурласаң да, ул бер рәвештә. Шуңа күрә әле яшьлек статусын шәһәр югалтмаган, димәк. Һәм миңа сөенү. Чөнки, чынлап та, без инде менә яшьли килгәнебез икән шәһәргә, җитмешенче елларда үзегез әйттегез. Без яшь булганыбыз, энергия белән әйме, креатив дидегез әйме. Ул яшьләр хәзер инде бүгенге көндә инде яхшы гына яшьләргә җитеп, үзләренең, әйтик, булган, ниндидер җиңүләр жаулаганнарына, ә хәзерге менә шәһәребез инде кабаттай үсә башлавы менә шушы демографик җоктан да, допустим. Ул аның менә шушы мәктәпләр төзелү белән, җуллар төзелү белән, шартларның яхшыруы белән, әлбәттә, баруы ул бик тә яхшы. Шуңа күрә мин сөенәм моңа. Әйе. Виталий Васильевич, сез иҗат кешесе. Ничек уйлыйсыз, менә иҗат кешесенә Бөтен мөмкинлекләр дә тудырылды микән бүгенге көндә? Иҗатны алдык, спортны алдык, менә бүгенге көндә бит инде Олимпия уеннары бара. Менә кешеләргә менә бу ничек ихтыяҗ тудырырга, кешенең ялын ничек оештырырга, нәрсәгә таянырга, нәрсәгә игътибар итәргә дип уйлыйсыз? Менә сез, сезнең иҗатыгызга гомумән мөмкинлек бармы? Бөтен нәрсә дә монда булырдты микән, иҗат итү өчен? Гомумән алганда, минем, ну, мин әйтәм, керәшенчә Наштеви, Анастасия Апанасовна бар иде. Ул миңа әйтәдер, бәләкәй чакта, мин теге җыласам, ну, болай шундый, балачак, сугышса, теге, сугышасың, керәсең. Ул әби әйтәдер иде, улым, зарланма, зарга зар җыела, дип. Менә бит. Шуңа күрә мин үземнең иҗатыма кемдер комачау итәдер дип тә әйтмим. Кемдер бик ныклап теге булышкандыр да дип әйтәм мин. Гомумән алганда, халык булышкан, әйме. Халык мөмкинлек биргән. Ә вот илдә булган мөмкинлекләрне, әлбәттә, үзеңә эзләргә кирәк. Ә кирелкне эзләп йөрүдән мәгънә юк, әйме, зарланудан. Менә шул зарланган саен зарың җыела үзеңә кайта кирелән. Шуңа күрә, мин уйлыйм, бөтен мөмкинлекләр дә бар. аларны табырга, Әйе, бу эшләргә әти кирәк. эшләргә кирәк һәм Шулай. мөмкинлектән файдаланырга кирәк дип Файдаланырга уйлыйм. кирәк, шулай, шулай. Әйе. Менә спорт дигәннән, тагын спортка кайтыйк инде. Менә безнең Чаллыда гына 69 спорт төре бар икән. Әйе. Ни. Ә менә сез спорт белән шөгыльләнәсезме? Мин хәзерге вакытта спорт белән шөгыльләнмим, дөресен әйтәм. Әйе. Әмма дә ләкин мин унөч спорт төреннән Минем спортивный разрядлар бар, спорт разрядлары. Ул волейболда, шахматта, шашкада, теге авыр атлетикада, җиңел атлетикада, гомумән алганда 13 төрә хоккей, футбол, волейбол, барсы да. Гомумән алганда ул үз вакытында нәтиҗәләр биргән, организмны ныгыткан, әйме, теге тәмәкесен тартып, бутылка кулга тотып, әйтик, пиво шешәләре һәм башка шешәләр тотып йөрергә, әйтик, мөмкинлек бирмәгәнеме, һәм гомумән алганда, ул менә кешедә характерны, миндә характерны тәрбияләгән, әйе. Шулай менә спорттан да. Ихтыяр көчләре.
Әйе, Хемингуэй да әйткән бит, спорт это дигән ни. Проявление характера дигән, Әйе. воспитание характера, кешене Характер. формировать итә инде, әйме. Әйе, Менә. ниндидер экстремаль, э, критический ситуацияләр, кешеләр, э, кеше үзен, үзен, э, Әйе. әйтик, менә теге җиңеп, э, алга барырга тиеш. Әйе, әйе, Ул әйе. шул мәгънәдә Әйе, әйткән дә, характер, ишет шулай шулай, ишетелә дә. әйе, Шуңа күрә, әйе. гомумән, ә хәзер инде теге, Ул яшь белән дә барадыр, вакыт белән дә барадыр. Вакыт белән дә. Чөнки шулай, шулай. Шул ук, әйтик, әйтик, менә яшь, шушы яшьләргә җиткән, җитсәм дә, әйме, шул ук тәмәкене тартмыйм инде. Ул теге башка җитеп кирәк түгел әйберләр белән дә мавыкмыйм. Һәм инде гомумән яшьли булган шушы яхшы Күренешләр, яхшы эшләр, шул ук спорт ярышлары да, аның белән шөгыльләнү дә, әлбәттә, яхшы тәэсир калдырган менә организмда. Менә бүген Олимпия уеннары бара инде Япониядә. Анда 27 татар безнең егете катнашты. Бик чаллы бит ул спорт, спортчылар шәһәрдә. Менә 56 нчы елда Инсбургта кышкы Олимпия уеннары була, шунда Чаллы егете Иван Утробин бронза медаль алып кайта. Ул вакытта әле тренерлар да булмагандыр, стадионнар да булмагандыр. Анда чаңгылары да, бәлки, булмагандыр. Менә бит нинди кешеләр. Аннан соң инде безнең кызлар йөгерү буенча алтын медальләр алдылар бит инде. Велосипед буенча.
Әйе, менә велоспорт буенча бит инде бездә. Ул заман Кибардинова.
Әйе, әйе, әйе, шулай, шулай. Әйе, әйе, әйе. Шуңа күрә башка алар, чыннан да, аларның булуы сөендерә. Әйе. Сөендерә генә түгел, халык аңа карап, аларга карап, әлбәттә, яшь җегетләр, яшь кызлар. Әлбәттә, шушы спорт белән шөгыльләргә тап булалар, шулай бит? Әйе, әйе, әйе. Алар үрнәк булып, шундый кешеләр булып булсыннар, тусыннар һәм инде аларга карап, чиновниклар да шартларны үзгәртергә мөмкин яхшы якка. Әйе. Чөнки теге нинди чаралар мөмкинлекләр тудырып та нәтиҗәсе булмаса, шулай, әйе. Бюджет дигән әйбер бар. Аннан бит аны хәрәй теге Сөт сауган шикелле савып булмый. Аның нәтиҗәсе кирәк. Нәтиҗә булгач, ул дәүләт органнарына. Әйе, аларда кызыксыну кызыксыну, рәхәт үстерергә кирәк.
Бу бит инде шәһәргә дан китерә. Әйе, ничек ул бит ул әйфлә шунда, анда чит җирдә булып чаллыныкы да димәсә, аңлый дип әйтелмәсә, ул Татарстанны икәнен Әйтелә һәм инде, әлбәттә, безнең дәүләт органнары, Президентыбыз, Премьер-министрыбыз, шәһәр мэриясе, әлбәттә, ул әйбергә күрә бит, нәтиҗә, бу эшләгән нәтиҗә. Әйе, шулай, шулай.
Виталий Васильевич, Чаллы менә башка шәһәрләрдән аерыла дип уйлыйсызмы? Ай булса менә нәрсә аера икән безне башка башка шәһәрләрдән? Чаллы шәһәре беренчелектә менә шул әйткәнчә чисталык төзеклек белән. Чөнки Чаллы шәһәреннән чыкмаган кеше генә менә Чаллы шәһәрен хурларга мөмкин. Әйе, башканы мин күрмәгән. Ә вот менә мин Россиядә әле Татарстаннан, ну Башкортстан да әйтергә була. Менә Татарстаннан, аның аркылы Башкортстанны үтеп китсәң читкә. Менә, менә шушы бордюрларның җимерелеп беткәнен, әле һаман да мәдәният сарайларында рыныклар ниләр урнашканын күрсәң, ничек тә төн, кич белән лампалар җанмаганнарын, әйме, менә урамнарны җактырткан лампалар җангырга. Гомумән, кешенең менә, Күрешене, үзенең күренеше белән, үзенең менә ул аерылып тора. Вот шуңа бу. Әле чагыштыру белән. Чагыштыру белән, әйе.
Аннан соң алганда, Чаллы шәһәре мәсәлән аера башка шәһәрләр белән. Күпме генә кемдә, әйтик, һәрбер шәһәр әйтә. У нас живет много разных народов, ди. Аж семнадцать народностей дигән була. Но бездә бит бүгенге көндә 83, аннан да күбрәк төбәк хәзер инде 83 халык яши. Алай гына түгел, ә төзегән вакытта 157 анда, бәлки анда да күбрәк булган. Гомумән, менә бу халыклар дуслыгы, халыкларның бердәмлеге, халыклар бергә кайнаган, әйтик, пешкән, менә халыклар дуслыгы, чын мәгънәсендә халыклар дуслыгы җорты инде шәһәребез. Шулай, шулай, шулай шәһәр.

Теләсә кем әйтә ала. Менә. Менә мин ул турыда шуны әйтәсем килә. Әйе. Менә телевизор экраннарын караган, әйтик, укучылар, Әйе, әйе, әйе. әлбәттә, ул әйберне ишетәләрдер, күрәләрдер, тыңлаган кеше, яхшылап тыңлаган кеше. Әйе, әйе, әйе. Ниһаять, Рәсәй күләмендә шушы комплексное развитие городов дигән әйбер ишетелә башлады кабаттан да. Ә, шулаймы? Безнең шәһәр, әйме, бу бит инде 70 нче елларда төзелә башлаган шәһәр. Әйе, әйе. Димәк, ул вакытта менә бу

Развивать нужно э, комплексно развитие городов, әйме. Ул дөрес була. Менә шуңа күрә безнең шәһәр башкалардан аерылып тора һәм э, әлбәттә бездә ул күптән алдан булган. Әйе, алга карап, э, теге алга карап җиткәннәрдә ничектер э, нинди була? Аны җайсыз да дип карадылар. Ну, җайсызлыгы шул урам, бер урамнан 280 домны санап баргынчы син комплекслар әйме ул булса. Әйе, шулай. Аның комплекслары теге рәттән бармаган җирләре дә бар әйме. Җиденче белән, может, 52-нче, ну, может быть, аның теге... Әйе, ләкин барыбер кеше комплексны әйтсә инде, уже... Ул табырга була.
Аны табасың, уже примерно уже сразу ориентируешься анда, ул җирдә булмасаң да хәтта. Менә, Виталий Васильевич, әгәр дә Чаллыга килеп төшсә, әйтик, Красноярскидан безнең керәшен татарларыбыз, иң беренче итеп шәһәрнең кай җиренә сез аларны алып барыр идегез икән? Красноярскидан
килеп төшкән керәшен татарлар дисез, мин алар керәшеннәр дим. Әйе. Әйе, бу. Әйе. Аларны, әлбәттә, мин иң беренче алып барам халыкка дуслыгы йортына. Чишмәләр балыклар дуслыгы йортына. Чөнки гомумән алганда, әлбәттә, безнең анда үзебезнең күсәдер музейларыбыз бар, керәшен йорты дигән музейларыбыз бар һәм инде әлбәттә аларны шунда каршылап алабыз. Анда сезнең йортыгыз бар, әйе, керәшен йорты.
Йорты түгел, җорты. Ә, җорты инде, әйе, сезнең чынында бу, әйе. Ә, шәһәрдә кайсы сезнең яраткан урыныгыз бармы, гомумән, Чаллыда? Гомумән алганда, бүгенге көндә безнең Чаллыда, Чаллыда яшәгән, Чаллыны җараткан, әйтик, кешеләрнең, шәһәрдәшләребезнең, әлбәттә, җараткан урыннары булмыйча калмас дип әйтәм. Чөнки соңгы елларда, бигрәк тә менә бу Габдулла Тукай, Набережный, Дебют Набережный Тукай, әйе, менә Центральный, гомумән алганда, Җаңа шәһәрдә дә бар, җылыту урыннары. Бик теге борынгы шәһәр булмаса да, безнең һәйкәлләребез дә бар, әйеме, бөек язучыларга, гомумән алганда.
Күренекле кешеләргә. Күренекле кешеләргә, шуңа күрә шәһәребез, әйтик,

Менә сез татарның крәшим дигән бик тә үзенчәлекле, Бер асыл бизәге. Бер асыл бизәге, ансы да дөрес, әйе. Ни, менә шуны сорыйсы килә, әйме, бәлки ул бигүк дөрес тә сорау түгелдер инде, ниндиерәк халык ул крәшим халкы? Мин бу сорауга җавап бирә алмыйм, болай әйтер идем, әйме, ул әз генә политикларның уйный торган халык ул. Кирәк чакта халык кирәк сан өчен, ә проблемалары белән ул кирәк түгел. Ул гомумән алганда ул Татарстанга әйтик хас түгел. Гомумән алганда нәрсә дип әйтәм, менә безнең телебез татар, Мин хәрвакыт әйтәм, төбебез татардыр дип. То есть без борынгыдан киләбез. Но безнең динебез православный, ягъни христиан динендә әйме. Ну, без рус халкына әйтик якын түгел, без телнең телебез төрки. Татар халкына бик якын түгел динебез христиан. Менә без ике арада. Перепись вакытында без кирәк татар булып. Әй-әй-әй, шулай. Әйме. Ул, ул безгә генә түгел, гомумән алганда без генә заманында без бит егерме алтынчы елга кадәр керәшеннәр булып сокланган. Шулай, мәктәпләрегез булган, уку мәктәпләре булган. Мәктәпләр булган.
Ну, кемгәдер кирәк булган менә аны кисәргә, менә авырттырып, әйме. Хәзер әйтәләр, андый халык каян килеп чыккан соң, дип тә әйтеп карады, ике мең икенче елда, әйме. Ул чыкмаган. Ул аны, аны бетерергә тырышканнар, ул бетмәгән. Безнең бит әле бар, керәшеннәр генә түгел, безнең бит бар мишәрләр. Э, мишәрләрнең үзенең э, әйтик җырлары, горыф гадәтләр, җылары, алар бит э, Казан татарлары белән мишәрләрне беренчедә чагыштыр. Алар үзләренчә матур халык. Аларның традицияләре, алар чыгышлары башка. Шуңа күрә Ну, безнең инде, безнең урыслар әйткән самосознание дигән әйбер бар бит. Ну, керәшеннәрдә ул самосознание, самоидентификация дигән әйбер бит сакланган. Без бит аерылып китәргә, ничектер дәүләттән дә җияргә, әйтик, Безнең теләгебез без үзебезнең җырларны, гореф-гадәт җылыларны саклап калырга. Мөмкин кадәр саклап калырга. Чөнки хәзер төрле халыклар аралашып, инде кемнең кем икәнен дә белми башлаган заманда, әлбәттә, ул күпмегә бар икәнен белмибез. Чөнки менә сез Олимпия уеннарын күрсәттегез бит, әйтеп киттегез, әйме? Яхшы ул. Мин аны элекке җылларда ул спорт җырчылары мин Көнне буе карап ята идем, әйме. Ә хәзер менә кайбер төрләр, әйме, менә бу LGBT дигән әйберләрен, әйме. Мин Ходай бирмәгән әйбернең шунда чыгарып күрс, мин аны карасым да килми. Вот ул бит инде теге реальный тормыштан как бер кешегә бәйләгән бер күренеш ул, әйме. Шуңа күрә менә ул тормышның үзгәрә баруы, шуңа күрә халыкларның бетә баруына да килә ул менә шул күренешләр. Аллага шөкер, безнең әле бүгенге көндә Татарстанда, Аллага шөкер дип әйтәм, безнең Рәсәйдә бу әйбергә каршы торалар. Ә, каршы торалар әйме. Каршы торалар. Безнең инде ник җим яратмыйлар Рәсәйне. Менә шул әйберне монда кертмәгәнгә. Менә шул әйберне. Кытайга, Кытайны. Ник, ник безне яратмыйлар? Менә шуның өчен. Әгәр дә мин бер дин әхеле белән сөйләшеп утырдым. Менә бер, бер көн элек. Бу сорауны бирдем. Ул әйтик зур гына дин әхеле. Христиан динендә бар Рим. Әйе, әйе, әйе. Ул. Католизмның, әйтик, уртак, әйе.
Католикларның, ну, Мәккәсе бирде.
Әйе, Мәккәсе, әйе. Мин әйтәм, ничек алар шушы христиан динендә булып, шушы әйберне күреп, аны, әйтәм, аермыйлар, ул әйбер каршы түгел. Ул бит инде җараклашу дигән сүз. Яраклашу ул булырга тиеш түгел. Ул Ходай бәягән әйбергә яшәргә тиеш. Аны теге үсеш дип карарга түгел, әлбәттә, кимчелек итеп карарга кирәк һәм аны бөтен илгә таратмаска кирәк дип уйлыйм. Халыкларда бетмәсен яшь, чөнки Рәсәй күләмендә дә халыклар телләре, гореф-гадәтләрне бетерергә тырышучылар бар. Универсаль кеше, россиянин дигән Әйе. Әйе, халык иттермәк чи булалар. Кирәк түгел. Без американецларга карап, Америка кешеләре, алар Америка, алар бандитлар, теге бурлар кайчандыр дәүләт сөгәннәр, халыкларны үтерә үтерәләр. Әйе, әйе, әйе, шуңа шул. Шуңа күрә саклансын илебез, дәүләтебез, республикабыз. Халыклар дус булып яшиләр, шулай дус булып яшәсеннәр. Әйе, әйе. Виталий Васильевич, аннары соң менә сез шәһәрдә Бик күп җыр театры оештырган, ансамбльләр, фольклор ансамбльләре оештырган. Аны үткәргән һәм инде фестиваль үткәргән менә бу Крәшин җыруы турында, әйме. Менә, гомумән, Крәшин җыруы, аннары Гәрәй Рәхим әле бер көн генә укыдым, болай дип яза, Кем дә кем Крәшин туенда булган кеше, ул инде, ди, халык операсында булдым дип әйтеп ти санасын үзен, ди. Менә ул, нәрсә ул җыру да, аннан соң, гомумән, татар җырыннан нәрсә белән аерыла ул Крәшин җыруы? Гомумән алганда, Азат хатын журналында күп еллар элек, мин бик бәләкәй имәнемдә, менә бу Рәхимгәрәй әйткән сүзләргә, әйтик, белән тәңгәл килгән очерклар булды. Менә шул туйлар турында. Безнең туйларда бит ул башыннан ахырына хәтле сүз белән сөйләү җук. Анда бездә сүз сөйләү җук, гел җыр белән. Гел җыр. Кара-каршы, әйтик, менә әйбер элгәндә дә, кадак какканда да, менә яшь килен әйберләр элгәндә, кунак сыйлаганда да, ну, сыйлаганда дип әйтәем мин, сыйлыйлар бит инде, төрле, төрлечә, безнең үзечә шундый озын калаклар белән дә, озын рюмкаларны бәйләп тә җырлый-җырлый. Менә гомумән алганда, безнең халык инде ул бәйрәм итә белә. Шулай дип тә әйтергә кирәк әйме. Бәйрәм итә белгән һәм бәйрәм итә белә. Күңелле итеп инде. Ул бәлки дин белән дә бәйледер. Чөнки, гомумән алганда, христиан дине бу әйбергә бик каршы булмаган. Халык менә җыелышып, аралашып бәйрәмнәрен ый. Мөселман динендә әз генә ул башкачарак булган. Менә шуңа күрә безнең җырлар, безнең күмәк җырлар күп. Уйлап тапкан күмәк җырлар түгел, халык җырлар. Әйе, менә бу җыру бит инде ул, Корал кушы сөйләше бит инде ул. Ләкин җыр белән. Ә безнең, беләсезме, сәнгать дөньясында безнең опералар киткәннәр. Бу итальян ул нина нигезләре. Алар алар кирәктер. Менә органный музыка, итальянлар җырла опера, алар безнеке түгел. Түгел. Аны һәрбер кеше җырлый алмый. Юк. Һәрбер кеше аны тыңлый да алмый. Тыңлый да. Әмма дә ләкин алар кирәк үсеш чагыннан. Алар да булырга тиеш, әйме классик музыкалар. Ә бу шуңа күрә менә мин бу фестиваль бит инде, шулай дип атала. Керәшеннәр җырау әйтә. Җыр түгел, җыру. Җыру әйтә. Бездә җыру, җыру. Бездә бит керәшеннәр җыру, керәшен. Бу керәшен җыру әйтә, гомуми керәшеннәр җыру әйтә дип әйтәм инде. Шул, әйе, керәшен җыру әйтә. Чөнки чынлап та бездә җыр әйт, җыру әйтә диләр. Җырлый дими дә. Җырлый димиләр, җырлый. Әйе, гомер сөйгәндә. Ну, хәзер вакытта генә үзгәрешләр ниләр бар, җырлый дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә мин дә үземчә җырлый итәм. Гомумән алганда менә бу фестивальләр күп күп кешеләр түгел, гомумән алганда Рәсәйдә генә мини керәшеннәр яши, алар бу фестивальләрне бик сагыналар. Мин бит инде менә шул фестивальләрне узгырганда Беркем белмәгән, ишетмәгән Самарадан керәшеннәрне эзләп таптым. Әйе. Назаровка авылыннан, Красноярскидан, Чиләбе җакларыннан, аннан соң алага түгел, Иркутски җакларыннан 4500 километрдан, чакрымнан безгә кунакка килделәр, әйме, Хорёты дигән. Анда Гомумән алганда, әйтәләр, менә имеш чукындырганнар дип бит инде, Иван Грозный. Ну, ул күпмедер булгандыр, алар инде кайтып беткәннәр. Менә шул Иркутскида Харёты дигән авылда, анда бурятлар яши, урыслар яши һәм керәшеннәр яши, татарлар җук анда. Бар, татарлар җу. Менә шул теге шукындырганнар һәм башкалар дигән сүзләргә. Алар инде аларга безнең дә ярдәм кирәк. Алар инде әйтик керәшенне генә түгел, гомумән алганда уже әйтик менә халык икәннәрен онытылып уже Бакыш җакка китәләр. Алар, алар үзәр аралашып, аларга рәхәт менә шу керәшен җырулары әйтик кочагында бер-берсе аралашуларына. Чөнки алар анда торса да, без бер-беребезгә бик ошашлар. Бик безнең уртаклашыр, сөяшер әйбер, әйтик сүзләре бар. Һәм әби-бабалардан калган шушы җырулар бар. Шулай, шулай, әйе, гореф-гадәтләр, әйе. Аннары, Виталий Васильевич, менә бу Шул хәтле сездә, дип әйтәм инде, менә сез күп оештырган шундый ансамбльләр. Менә шундый фикер килмиме сезгә Керәшин дәүләт ансамбле булдыру турында? Ул хыял булса да, тормышка ашкан. Ашкан?
Ашкан, чөнки без менә Татарстан Республикасы керәшеннәр оешмасын, Республика керәшеннәр оешмасын, Туплаганда, оештырганда, әйеме, иң беренче эшләрнең берсе Бәрмәнчек керәшеннәренең Бәрмәнчек дәүләт ансамбле, фольклор ансамбле. Бу безнең ансамбль. Әйе, әйе, шулай шул, әйе, Бәрмәнчек дәүләт ансамбле. Димәк, инде без әйтә алабыз, керәшен дәүләт ансамбле бар, дип әйтәм.
Ул концертлар куя, бәйрәмнәрдә катнаша, төрле төбәкләргә. Алар да шундый солистлар.
Ул үзенең эшен алып бара, үз ягыннан. Бүгенге көндә безнең 100 гә якын фольклор ансамбльләребез бар. Менә авылларда, шәһәрләрдә. Без менә шушы Мамадышта уза торган җөрү Питрау җыенында, аны җөрү Сабан туе дә әйтәләр инде, без аны каршы булсак та, нидер сәбәпләр аркасында, бөтенесен бер әйтик, Исем белән сабан төбе дә атамыйк дип инде, әле кеше яшәгач инде, элек-электән ул җыен булган. Ул булган бездә дә, ул булган мишәрләрдә дә, гомумән алганда. Шуңа күрә менә шунда инде Мамадышта алар барысы бергә җыелып, анда, әйтик, 50-гә якын ансамбль килә. Гомумән алганда, ул бер олы бәйрәм инде безнең, нәтиҗә, менә Һәрбер елның нәтиҗәсе булып. Анда безнең җитәкчебез бит инде минем дустым Мамадыш җегете Иван Михайлович Егоров, аның Мамадыш районының җитәкчесе, башлыгы тагын бер дустым Иванов Анатолий Петровичлар. Алар менә гомумән үз җакларын җарата торган, үз халкын җарата торган җегетләр. Чын патриотлар инде. Ой, андый җегетләр булсын, алар бар. Бар, бар керәшендә генә түгел, гомумән алганда татар халкында да күп мәчетләр төзиләр, сабантуйлар узгарыла. Мишәрләр дә алар күп. Менә мин белгән Чирмешән районында Әмир дигән авылда минем дусларым бар. Алар инде авылларында теге яңа туган балаларга 250 мең акчалата ярдәм итәләр, сабантуйлар узгаралар, анда төрле чаралар үткәрәләр, мәчетләр җиткереп.

Әйе, менә Галина Казанцеваның кайчандыр теге интервьюларын укыган идем шул. Менә шул Крәшин дәүләт ансамбле турында инде ул бик нык нитеп, менә шундый хыялланып шулай әйткән иде. Димәк, инде бар дип тынычланырга була инде. Бар, әмма дә ләкин Галина Александр ул ансамбль белән таныша алмады, ул аның кочагына кереп китә алмады. Чөнки анда бит мин-минлек кенә кирәк түгел, анда коллектив булып эшләргә кирәк. Мин инде әйткәнемчә, теге, менә алар дөрес җырламый, алар матур җырламый дигән сүзләр белән ансамбльнең солистларын да, башка теге җитәкчеләрен дә кимсетергә кирәк түгел, аларга булышырга кирәк, дөрес җырласыннар, матур җырласыннар өчен. Ә мин аларга һәрдаим ярдәм итәм. Алар монда концертлар белән килә икән, мин концертларын оештырам аларның. Башка җирләрдә бәйрәмнәргә, әлбәттә, шуңа күрә без бу безнең менә керәшен оешмасының, Татарстан Республикасының керәшен җәмгыятенең эшләгән зур эшләренең берсе бу. Гомумән алганда, безнең керәшен җортыбыз бар, революциягә хәтле булган, менә үзегез әйттегез. Теге шаларның менә мәктәпләре булган дип әйтми. Ул бик алдынгы мәктәп булган, анда керәшеннәр генә укымаганнар, анда ул педагогик Әйе, әйе.
Аларны анда бит тәмамлаган укытучыларны, әйтик, мед сестраларны, аларны менә Пермь якларына, пензаларга җибәргәннәр. Мин аны беләмен, кайбер менә Пермь якларында йөргәндә концертлар белән Ишем дигән авылга кергәч, менә шунда исем китте. Ярты авыллары, Смирнов та, Петров та, Сабаев ный, керәшеннәр. Ну, алар әйтә, без ди урыстан күчкән татар. Мин әйтәм, урысны сез беркайчан да татар итә алмыйсыз. Рус җырлап җаткан, канауда җырлап җатса да, башын күтәреп-күтәрә башласаң, башын күтәреп урысча сүгенә ул, мин әйтәм. Әйе, әйе, шулай.
Ә вот менә сез мәктәп, менә шул мәктәптә киткән керәшеннәр сез. Сез укып киткән. Шуңа күрә уку теге белгечләрен шулай җибәргәннәр. Ул бик алдынгы дип мәктәп булган. Шуна шул мәктәпне кайтарып бирделәр. Без хайранда керәшен йорты булды анда инде республика күләмендә. Яхшы. Анда музеебыз бар. Виталий Васильевич, аннары сезнең менә бу бик матур китап та чыккан иде. Әнкәй гөле дип атала. Гомумән, монда бик күп җырлар тупланган. Алар инде популяр, алар инде күп җырчылар башкара. Менә шундый сорау бирәсе килә, менә бу Әнкәй гөле дигән һәм аннары Калдырмагыз ялгыз әтиләрне бит әле, әйеме? Аны аз ялгыз әтиләр. Әйе. Ул, менә мин концертта карап утырганым бар инде, шул җырлар башка башкарылганда кешенең күзендә менә яшьләр чыкканын күргәнем бар. Менә шул җырларның тарихы бармы? Алар ничегрәк? Тарихы, Әнкәй гөле дигән җырның тарихы монда туган. Менә сездә туган. Һәр аңлап китәм. Әйе. Аның сүзләрен мин хәзер аз вакыттан җигеп җырлыйм. Әйе. Менә монда
икенче тәрәфтә бит актив залында. Әйе. Актив залда актанышлар очрашу бара. Әйе, әйе, әйе.
Мин дә
шушында, шунда килдем. Бу әйтик, монда теврик ки бит инде. Әй-әй-әй. Теврик вакытында мин бик аралаша дидем. Әй-әй.
Шушында.
Һәм инде шунда шушы атнашлар очрашуында Мирхат Иразов сәхнәгә чыкты, шигырьләр укыды. Һәм менә шулай-шулай Шундый очрашу булды, дим, ачтык, оештыру хәер инде теге. Менә әнисе Дөргали апа гөл җибәргән. Бер малайларына. Менә шулай, шул э, тарих сөйләп инде, миңа Михаил Разов э, менә шигырь яздым диде, укыды да, бу шигырьне хәзер инде Анда килгәндә аның теләге булган микән, белмим. Ну, ул шигырьне миңа бирде. Җыр язмассың микән, диде. Әлбәттә, ул биргәч, миңа теге яз теге төгәл шул көнне язылып китте түгел. Өйдә инде бер көн, ике көн менә ничектер төш күреп уянам, әнине күрә. Нәрсәдер сер җавасы килә. Ике көн, менә ике төн уянып утырдым, язылмый. Аннан өченче көнне төшке ашка кайтып, иптәшемнең Галинның төшке тәмле тукмачларын ашап, иккәлт итеп, Фикер килеп төште башыма. Моң. Һәм утырдым да синтезаторга уйнап, менә әнкәй өлгергән җыр язылды. Бу безнең беренче президентыбызның апасы Дөргали апага багышланган. Ә, аңа багышланган, әйбәт. Ә, кем, шигырь, ә, гөлне җибәргән булган Фардеев Илшат Шаирович. Әй-әй-әй-әй-әй-әй. Бу менә аларның әлеге нәселенә. Әй-әй-әй-әй. Ринат Шаикович, Фликс Шаиков һәм Илшат Шаикович, алар кызлары да бар. Әй-әй-әй-әй-әй. Әйе. Әйе. Менә шул җыр гомерле булды, ник дигәндә, аны мин җырчыларга да биреп карадым. Җырлаучы булмады. Теләмәделәрме, бәлки, уйламаганнармы ул җыр шулай үсеп китәр дип. Мин үзем җырладым да җырладым, шыгыр-шыгыр килгән тавышларым белән җырладым да җырладым, җырладым да моңладым. Җылады дигәннән, Әлмәт шәһәрендә беренче тапкыр моны башкарам. Драма театры бинасында концерт бара. Апрель ае. Унбишенче апрельдә, апрельдә ул, нидә, шул чамаларда. Җырлап. Бу тулысы белән беренче тапкыр башкару бу җырны. Әле бер кайда магнит тасмасында да җок, радиода да җок, бер кайда да җок. Әле бер кем ишетми.
Әйе. Бер ишкән яңа чишмәдә җырладым, андый ук реакция булмады. Ну аны ул көнне яңа чишмәдә 9 апрель тирәсендә булгандыр. Ул вакытта хәзер Шагбанның хәзерге иптәше. Әйе.
Ишеткән.
Ә, Закир Шагбан инде. Закир Шагбанның иптәше, хатыны. Ә, Гөлүсә Шагбан.
Гөлүсә. Әйе-әйе.
Мин, ди, Виталий абый, ул вакытта, ди, утра, шул залда утырдым, ди. Сез бер куплет та, бер кушымта җырладыгыз. Әйе, шулай булды. Менә шунда, ди, сез әйттегез менә, ә, ни. Анда реакцияне әйтәме, менә, ну, Әлмәттә ул шушы җырны җырлап. Торам, беренче куплет, кушымта, икенче куплет, икенче куплетта күрәм, тегендә аста бер җиденче рәтләр тирәсендә бер хатын җылый, нитә бар, теге җыл, җылый башлады әкрен генә. Карыйм аңа карап, башкалар җырлый, башкалары. И бер заман, икенче куплет, теге кушымта беткәндә, җарты зал җылый башлады. Мин туктадым.

Китте, китте уже бөтен җиргә теге уже газеталарга, ниләргә тарала башлады. Концертларда мин бармасам да, җитешмәсәм дә менә чит җирләргә барсаң, ул җыр инде анда барып җиткән була. Горький җырлары, Нижний Новгород җырларында да, Пенза, Пермь җырларында, гомумән Мәскәүдә дә. Һәм инде, әлбәттә, минем өчен зур уңыш булды ул. Уңыш, әйе. Чөнки мин әниләрне һәрвакытта хөрмәт иттем, чөнки әни малай, әни бу, әни кочагында үскән, әни тәрбиясендә үскән мин. Әтисе үскән малай буларак. Но өстәп куям, соңгы вакытта концертларда җырлаганда әйтәм,

Бу Онытмагыз ялгыз әтиләрен дигән җыр мин аны иҗат түбәдә сизәм. Кайсы җырның нинди дәрәҗәдә буласын. Бөтен җырлар да бертигез түгел. Аларның, әйтик, бөтен үзем язган 300 дән артык җырның барсы да миңа ошый. Барсын да мин җырларга җаратам дип әйтәм, чөнки алар бар хатын-кызга язылган, әйтик, балаларга язылганнары бар, байтак кына мине шатландырганы. Ә бу җыр мин яту белән менә аны тыңлаган кешеләр дә, көен генә ишетеп тә әйтәләр, әйе, бу җыр шәп була инде. Әйе шул. Аннан соң инде сүзләр белән, ул бит җыр белән сүз тәнгә килсә бер-берсенә. Әйе. Әйме, аның сүзләре моңсу, көе дискотека көе булса, шылтыр-пылтыр, әйме, ул бит берәйбер дә булмаячак. Шулай шул. Аннан соң инде уйладык та, мин бу җырга, Кызгач мәйдә мет әни исән чакта ул клип төшергән, Ну, җае булмаган да. Әйе, шулай булды. Ул акча бар бит инде. Шулайдыр. Әйтә, мин, может быть, теге э, спонсорларым булса, бәлки мин аны төшергән дә булыр белеккә, ә бәлки төшермәгән дә булыр идем. Вакыты шулай, Ходай шулай кушкан. Шулай кушкан. Һәм менә бу мал җавазләрне мин үземнең э, авылда төшерергә булдым. Үземнең э, туган абыйның, абзыйның, э, әнинең э, в- э, абыйсына, аның йортында. Әйе, шул. Дәдәй. Әйе, шул. Дәдәй, Әйе, дәдәй шулай дисәң, булды шул. җыр, әйе.
Бу җыр бик популяр булды, беләсезме? Телевизордан, былтыр сезнең 60 яшькә бит инде бик зур концертный турлар булды, әйеме? Әйе. Шунда һәрвакыт ул реклама менә шул җыр белән була иде дә, аны карап утырган кешеләрнең күзендә яшьләр күрдем мин. Менә шунардан да әйтәм аннан соң. Ул бик нык йөрәккә үтеп керә торган җыр. Килеп чыккан ул, әниләре. Ну, кемдер аңа әһәмият бирми, кемдер ул җырларны кирәк тә дип тапмыйлар. Алар уйлар менә гомер буе сикергә дә, биеп кенә җөрергә. Кызганыч, без яшерә вакытта бәлки әһәмият тә бирмиләр күбесе. Мин үзем турында әйтмим, мин әнине җараттым һәрвакытта да, әтине мин иртә күмдем. Без инде аның белән Мин тугач аерылышканнар, Ходай шулай кушкан. Ну, әтине аңа карап әйме, мин әти булудан читкә куймадым. Ул минем өчен һаман да әти булып калды. Ул бит инде, без бит инде мәхәббәт җимешләре, шулай бит. Ул кайчан менә ул булган, ну, аерылышканнан инде сәбәләр. Шуңа күрә бу җырлар минем иҗатымда бар.
Күп урын алганнар. Күп урын алганнар һәм алар бик популяр, алар бик нык халыкка ошый торган. Шунда тагын бер сорау бирәм, Виталий Васильевич, менә нинди сезне, сезнең иҗатның нәрсәсе белән халык сезне үз итте, халык күңелендә калды? Чөнки һәр иҗат кешенең бер генә әйбере халык күңелендә кала, әйе ул китап булсын монда, җыр булсынмы, спектакльләр булсынмы, ничек дип саныйсыз? Кит, китапны чыгарырга була, җырны җазырга була. Яхшы җырлар да ясый Илгиз Закиров та, башкалар да, хәзерге вакытта да э, популяр җырлар да ясалар, әйме, э, башкасын да. Әмма дә ләкин үзе җырлар җазып, шигырь язып, китап чыгарып, сәхнәдә Әйе. универсал булганга, Башка- дип уйлыйм, халыкча булганга. Халыкча, Чөнки менә. мин һәрвакыт та әйттем, сез булмасагыз, Мин монда басып тормас идем. Кемдер үзен йолдыз итеп халыктан өстен итеп күрә икән, ул Чөнки халыктан өстен булырга кирәк түгел, әйме? Аннан соң мин җырлаганны халык минем арттан җырлый ала, кушыла. Әйе, менә шул. Халыкчан дигән сүз шуннан. Ә опера сездә икән, операдан соң, опера җырчысына нинди генә матур җырламасын, без, сез, әйдә, гомумән, мин дә Алай җырлый алмыйм мин. Шуңа күрә халыкка ул кирәк түгел. Ул аңа менә зрелище буларак да, бер тапкыр тыңларга. Ә гомумән аны үзләштерә алмый ул. Нигә Туган тел, Әпипә җырлана. Малавышкиннар, башкалар җырыймы, Күбәләк, Күбәләк әйме, Җомга. Алар бит ул. Гомумән алганда, халык күңеленә керә, әйме бер тыңлауданмы, бер-берсеннән өйрәнеп элек бит инде шулай, радиодан тыңлады, пластинкадан тыңлады, шытыр-бытыр килә торган пластинкадан. Ул аны үзләштерә, ди, шулай бит, әйме. Һәм шуңа күрә мин үземне әйтәм, мин беркайчан да идеальный артист булмадым. Идеальный дигән сүз менә теге китапларда язган, артист должен быть такой, такой-то, әйме. Мин. Җырлаганда да, бәлки, үзем җырлар идем дә мин, үзгәртеп җибәрергә мөмкин әйме, ничектер үзенчәлекле иттереп. Әйе, әйе, сәхнәдә менә шундый. Тавыш та шыгыр-шыгыр килеп, теге майламаган арба тәгәрмәч тавыш килә дип җибәрәм мин. Ну, халык бит җырчы итеп кабул иткәч, димәк, халыкка кирәк ул. Халык, халык ярата.
Чөнки заллар шыгырдана. Саз кырына җибәрәм мин, балагурыймы теге ни, баламыш ки ничек, шуның шикелле, теге азагник, аяк тибеп кычкырып, теге мощный итеп сызгырып.
Әйе, шулай. Менә андый булу, халыкчан булу. Авыр гәүдә аннан соң. Әйе. 120 килограммлы гәүдә белән мин орчык шикелле өерелдем, һәле дә, Аллага шөкер. Әйе, әйе. Ул әйбер дә. Менә олы гәүдәле, тулы гәүдәле кешеләр әй, о, без, кара, без барыбер болай исәнлебекбез. Шуңа күрә гәүдәсен дә оялып я, яшәргә кирәк түгел. Ну, Ходай шуңа кушкан, ну. Әйе. Юк, сезнең гәүдәгез инде теге журналда бер язылган иде, анда бер журналист әйткән, Керәшен бароны дигән шәпрәк киеп. Әйе. Керәшен бароны дигән халык биргән исем. Әйе, халык биргән исем, әйе. Әйе, юкка гына менә шул Халыкчанлык дигәннең юкка гына шул халык артисты дигән исемне йөртмәсеннәр. Халыкчан, халык артисты. Чын халык артисты. Менә миңа кайчан да кемдер төттер монтажга, менә ни, без инде тавышы булган халык артистларын күргәнебез бар, сез тавышы булмаган халык артистларын тыңлагыз ди. Имеш миңа төрттереп, ну, теге шаярту дигән була инде. Әйе, шаярту инде дә. Но миңа мәйтәм,
Тавышым булган өчен бирмәделәр халык артисты. Әйе. Миңа бит халык җырчысы түгел ди. Әйе. Халык артисты, менә бөтен яктан да җырлар өчен, чыгыш ясаган өчен, халыкчан булу өчен, әйме, алып бару эше буларак өчен, әйме, шуның өчен, артист булган өчен. Ә җырчы, это икенче. Сезгә бирделәр, сезнең тавышыгыз бар, җырчы бит сез. Менә алырсыз халык җырчысы исемен.

Шундый нәрсә киләчәк.
Дәрмән, киләчәк телибез инде, Альберт. Эшләсәк буламы?
Була, була.
Гомумән алганда, без инде бүгенге көндә халыклар, халыклар телләре, халыклар дуслыгы темасын күтәрдек һәм инде ул бик кирәкле һәм урынлы чара булды быелгы елда. Шуңа ул бер, быелгы да булмасын, ул һәр җыл булса да, берсен дә әйтмибез, әйеме? Гомумән алганда, мин Яр Чаллы Татарстан халыклар ассамблеясенең Яр Чаллы филиалының җитәкчесе. Инде бергә җылы халык, әйтик, җегерме ике халык общ, безнең оешмасы бар, Халыклар дуслыгы, Чишмәләр халыклар дуслыгы. Йортында. Йортында. Әйе. Аннан соң гомәл алганда инде күп җыллар гына түгел, Чаллы шәһәренең керәшен оешмасын хәзерге көндә җитәкләүче, ә болай башлап оештыручыларның берсе. Менә безнең быел шул оешмага утыз яшь була, утыз җыл